Sarahs söweşi bir müň sekiz ýüz elli bäşinji ýylda Sarahsda Hywa hanlygy bilen türkmenleriň arasynda geçen bir söweş. Türkmenler özüne tabyn etmek isleýän Hywa hanlygy goşun tutup, Sarahs türkmenleriniň üstüne ýöremegi bilen türkmenler birleşýär. Hywa hany Mädemin han näçe jan etse-de türkmenleri özüne tabyn etmäni başaranok. Netijede iň soňunda uly bir goşun bilen Saragsa gaýtýar. Saragsyň hany Gowşut han Mädemin hanyň gelýändigini eşidip, adyny göterýän gala dikdirýär. Bu uruşda türkmenler ýeňiş gazanýar. Türkmenleri on ýedi, on sekiz we on dokuzynjy asyrlarda näçe uruşsalaram, näçe jan etselerem döwlet gurup bilmändirler. Sebäbi türkmenler agzalady. Bu ýagdaýlardan elmydama peýdalanýan Hywa hanlygy olary özüne tabyn etmek isleýärdi. Türkmenleriň köpüsi Hywa hanlygyna boýun bolýardy we köp türkmen erkekleri Hywa goşunyna ýer alyp gününi geçirýärdi. Şol wagtlar güýçli döwlet bolan Eýran Hywa hanlygyna we türkmenlere howp salýardy. Hywa hanlygy hem ençeme gezek türkmenleri öz gol astyna almak üçin olar bilen urşupdyr, ýöne başa barmandyr. Bir müň sekiz ýüz ýigrimi üçünji ýylda doglan Gowşut han akylly adam bolupdyr. Ilkibaşda tire serdary bolan Gowşut, soňra gala serdary bolupdyr. Soňra Gowşut şol wagtlar Saragtyň hany bolan Hojam Şükür hanyň baş serdary bolýar. Halkyň söýgüsini gazanan Gowşut bir müň sekiz ýüz elli üçünji ýylda Saragtyň hany yglan edilýär. Gowşut han Eýran howpunyň abanmagy sebäpli bir müň sekiz ýüz elli dördünji ýylda Saragta öz adyny göterýän gala saldyrýar. Ýöne muňa Hojam Şükür garşy çykýar. Sözi diňlenmeýän Hojam Şükür Gowşutgandan we onuň ýaranlaryndan öýkeläp, bu ýagdaýy Hywa hanyna gürrüň berýär, ýagny açyk satýar. Türkmeniň agzaladygyny, birek-birege duşman bolanyny şu ýerden hem bilip bilersiňiz. Türkmenleri alyp bilmedigine içi ýanyp ýören Hywa hany Mädemin han bir sarap, goşun tutup Saragsa gaýtýar. Gaýtmanka, Köneürgençde öz mugallym bolan Agyşana saragys tekelerini gyrjakdygyny aýtýar. Pahyşan oňa munuň ýalňyşdygyny, uly duşman bolan Eýrandan şolaryň ençeme gezek gorandygyny aýtýar. Ýöne Mädemin han mugallymyny diňlemän, Saragsa tarap ugraýar. Ýagdaýy aňan altmyş bäş, altmyş alty ýaşlaryndaky Agyşan uly howpuň abanýandygyny Nurberdi hana, Gowşut hana aýtýar. Türkmenler hanyň goşun tutup gelýändigini eşidip, öňünden urşa taýynlyk görmäne başlaýar. Kyrk müňlük Hywa goşuny bir aý ýöräp Mara, Murgabyň kenaryna baryp düşleýär. Mädemir han, Mardaka, Gowşut han ony pälinden gaýtarmak üçin Töwella iberýär. Töwella Hojam Şükür han hem gitýär. Ýöne Mädemin han muny kabul etmeýär. Soňra Nurberdi hanyň Gowşut hanyň saýlamagy bilen täç serdar baştutanlygyna dokuz adam ýene Töwella ugratýarlar. Ýöne han muny hem kabul etmeýär. Gowuştugan üçden soň put şekiline ýene-de iň abraýly adam bolan Seýitmuhammet işany töwella uratýar. Emma han sözüni diňlemek hem islänokdy. Gowuştugan Mädemin hanyň hiç agzybirlik islemeýändigini, uruşdan başga alajynyň ýokdugyny aňýar. Hywa goşunynda ýomut türkmenleri hem bardy. Gowuştugan Hywa goşunynyň düzümindäki türkmenlere hat iberýär. Eý ýomut garyndaşym! Sizden umyt edýäris. Biziň ähli aýallarymyzy aýak astynda goýmaň. Oglan-uşaga eýelik ediň. Diýip, bu gysga sözden soň Gowşutgan ýomutlaryň mädemini goldamazlygyny başarýar. Bir müň sekiz ýüz elli bäşinji ýylyň martynda hywa goşunlary ikä bölünip, Gowşutyň galasyna çozýarlar. Türkmen esgerleri Aljyraman olary gala tarap çekip urşup, atyşmana başlaýarlar. Hywa goşunlary bu goranyşy görüp yza çekilýärler. Şo gün öýländen soň duşman goşunlary ýene çozýarlar. Bu gezek tekeleriň atly we pyýada goşunlary hem olary çozup, gylyçly-tüpeňli urşmana başlaýarlar. Bu gazaply garpyşmanyň soňunda Hywa goşunlary gaty köp zyýan çekýärler. we olaryň ençeme esgerleri türkmenlere ýesir düşýär. Hywa goşunlary dargap başlaýar. Ertesi irden Hywanyň pyýada goşunlary, arkasyndan bolsa atly goşunlary peýda bolýar. Gowşut han bir atly goşunyna Hajy Gaplaň Aýmet ogluny hem-de Salyr keýik Nagym ogluny ýolbaşçy belläp, duşman goşunyna tarap goýberýär. Bu atly goşun gaty çalt şekilde duşman goşuny bilmän durka olaryň üstüne dökülýär. Bu garpyşmada-da ejizläp başlan Hywa goşunlary ganlaryny akdyryp merkezlerine tarap çekilmäne başlaýarlar. Ýöne türkmen goşunlary olaryň daşyny gabap gaçyp gitmeklerine böwet bolýarlar. Günortanlara çenli dowam eden urşuň soňunda Gawalan Hywa goşunyna kömekçi goşun gelip, olary Gawadan zordan çykaryp alyp gaýtýarlar. Şol günki uruşdan soň Mädemin han atly goşunlarynyň tekeleriňkiden has pesdigine göz ýetirýär. Uruş ençeme gün dowam etýär. Ýazyň ýelli gününe bolan uruş has hem gazaply we aýylganç geçýär. Şonda tekeler Soz teke, ýa Alla! diýip gygyryşyp duşmanyň üstüne dökülýärler. Ozaldaky söweşlerden hem ruhlanan teke goşuny Hywa goşunyny dargadypdyr. Hywa esgerleri ýeliň ugruna görä gaçmana başlapdyr. Köpüsi topar-topar bolup ýaraglaryny taşlap durýan ekenler. Bu uruşda Mädemin han hem gaçyp barýarka öldürilýär. Aýdylmagyna görä, şo uruşda Teke goşunynyň bir topary Hywa goşunyny kowalap gelşine Mädemin hanyň çadyryna ýetýärler we ony hem bilmän öldürýärler. Türkmenleriň hem bu uruşda zyýany köp bolupdyr. Töre Sokynyň gyzy, Güljemalyň garyndaşy Hajy Gaplaň, Güljemalyň adamsy Annagöz dagy wepat bolýar. Sarahs eteginde Hywa hanyň goşunynyň Derbi dagyna edilmeginiň uly ähmiýeti bolupdyr. Sarahs söweşinden soň Hywada hanlyk eden hökümdarlarynyň biri-de günorta Türkmenistana ýörüş edip bilmändir. Bu söweş olara berk sapak bolupdyr. Sarahs tekeleri bir müň sekiz ýüz elli ýedinji ýylda Mara göçüpdirler. Ol ýerde ymykly ornaşyp, Murgapda bent gurupdyrlar we häzirki ady Goştbent diýilýär we soňra ekerançylyk we maldarçylyk bilen meşgullanypdyrlar. Salyrlar bolsa Sarahsa süýşüpdirler.